Ya tapi peninga bertemu baru kita ngaku pengeluar program tapang bekumai. Jadi ke sekali tu kita begulai ba cerita ke diberi nama Misteri Lubuk Guci. Tusung ke 23 kita ke sekali tu. Au lawan aku nampung ke kita cerita tu. Laban ke besi penanggul ti nak boleh diseliah ke aku. Au ngambil kena masa jam kita. Nyadi begetu meh bunyi cherita misteri Lubuk Guci tusun ke dua puluh tiga kitai ke sekali tu bala peninga semua. Tegong berunding serta irau ati ngenang semua utai ti udah nyadi sepengelama iya udah datai ba menua nya. Enda ibuh bangat dikerunding ngemedes kepala Tegong. Kingat ka aja, nama utai ti tau ngasuh ari datai ditu. Pia ku munyi orang nya bejaku di dinga iya, tang meh tubu ah nadai dipeda. Nya baru tudah teguang tu tepulai baru ngingat ka tuju jalai iya datai dia. Au nyau meh tudah Tegong. Nitih andau ngelayang ke seberai laban ke bisi sungai ke mih agi ga dia. Au udah datai ba seberai, nya baru ia ngeluduk ke diri ba tisi bandiung Gabang. Perening ia ngagai ai sungai ke benung beh nya, peda ia mayuh amat buli nya dia. Tang siti buli ke bangat besai enti perau panjai lapan. Sigi tengelam di urut buli nya keno ku jerita. Tang dia mega Tegong bisi meda meda utai ba buli nya. Iya men tengelam iya men melepu ga utai nya dipeda iya. Au berantu enda ga utai nya tau enda di urut buli. Eh baka ni maku tukang ambi nya. Pia ku Tegong tu bejako ke diri. Iya kada enda tu tadi giga aku. Ko Tegong bejako baru ba dalam ati iya din. Apai Sali ke dudung nginti ari ulu iya Mimit. Mimit nadai mekiruh ke tudah Tegong. Pia mega Tegong bekenya meh. Nadai kiruh kaya Apai Sali nya. Iya nama dianti diagih Teguang. Bula anak lelaki bujang berani di enti enda merejuk ke ai kin ngambi nya Teguang. Pia ku nyawa orang nya majek di dinga iya. Tang betubuh nadai dipeda. Enda ka iya tudah Teguang tu lalu ka merejuk ke ai ke benung bah lalu nyemerai ngagai buli nya laban ka ngambi kunchi ati diulang buli ke dasuh orang dambi iya. Nasib Bintang. Bepanggai ba tegung. Idup mati tegung mega bepanggai ba utai ke dame iya nya. Au kitai pulai enda lama ngenang ngagai sida ke dibaruh dunya din. Nyadi malam nya, Imat enggau Telajan tu sigi udah besemaya. Besemaya ke ngelawa kerangan teperebah nya baru, iya nya ari Lei Lubok Guci. Laki serimpi mengkang duduk ba batu melintang. Batu melintang ke udah dibelah lima udah dipantap imat suba. Iya agi ingat kita, imat ke mantap batu melintang nya belah lima suba. Au imat tu udah nadai daya agi, udah abis kira abis pikir. Enti nyemat tegung tu datai ngemai semengat bintang, dini enda meh iya nyimpan semengat nya, enti tubuh bintang pai ulih ambi iya. Au amat tekuring mata imat ngering kediri keno ku jerita. Nyau tebabak batu mesa pah di india iya. Tudah telajan mega melani kediri. Enda surut sesingkang ke belakang. Enda mega ngansak ke mua. Tang ngenang kediri bediri mua ari kanai imat tudah telajan tu. Amat tang ngantu diri imat malam nya. Telajan enda kala meda. Naha kala meda imbat baka nya. Aki Selimpi mengkang merati ke seduai iya semina duduk aja ba batu nya. Taja pia seduai nya enda meda Aki Selimpi, antu ni ulih dipeda. Au dinga tak mah nyuong imbat. Ama ke ketap ati Telajan laban enda kala meda utai baka nya. Pia mega Suin semakau Aki Selimpi nyelabuh kai. Bai tekenyit ninga nyawa Iman. Ohh-hah! Iya ni kita orang Panggau Petara aki Petara ini? Iya ni diaya bunga nuing anak entu seru gading. Aku tu Imat puchuk selimbi ngangau kereta. Laban aku tukang ngayau ka mulau ngagai menua orang ke dalam ai kin. Aku minta peda, minta tulung, minta anjung kita kin. Laban aku tukang ngambi tubuh menyadi aku bintang. Pia kenu ku Imat besampi malam nya. Apo neh. Pama nawat aku malam tu. Tap bahu iya serimpi raja nabau tekenyit laban orang. Ukai bula-bula nyaing puhih aku tu. Pia ku Aki Selimpi bejako kediri. Au benung Aki Selimpi tu bejako kediri, dinga angin tap meresih mansa pening iya. Iya lalu ngering diri. Lalu buka kuntau maki selimpi nyedia. Au dulu membungi nuing ngemansut kediri ba aki selimpi. Au kitai ngenang aki selimpi tuna lama. Maya aki selimpi teparai suba, dia bangkai anak anjung orang ke pendam. Tubuh iya ngeranta kediri nyadi nabau laban iya udah disumpah Bungai Nuing nyadi nabau. Nya alai Bungai Nuing suah betemu enggau Aki Selimpi sepengudah iya mati. Aki Selimpi mega semampai ngemata ke purih pantih iya semina iya nda ulih nyampur pengawa sida ke agi duduk di dunya. Tang pengering, pemerani sigi diturunka iya ngagai purih pantih iya, tang ukai ngagai anak iya, semina ngagai uchu iya aja. Nya meh imbak ke ngempu semua utai iya, laban iya aja lelaki uchu Aki Selimpi.

Nyau nginsap dulu duduk enggau aki selimpi ba batu nya, ngelilaka pengawa Imas seduai Telajan. Iya deh anai amba enggau Dung Heja ke uchu aku legi nya Bungai Nuing, ko aki selimpi, sempa iya mekat Bungai Nuing. Laban aki selimpi tu sigi nemu. Sigi nemu pengawa Bungai Nuing, sigi orang ke kasal empu. Ko iya betundi tang raya pengasal keno ku jerita. Eh enda mau tai kirau deh selimpi. Nama dina meda deh pengering uchu deh imbat nya. Laban iya ke empai ulih neseput dalam ai nya mih iya ngangau ka aku tu. Pia ku Bungai Nuing tunimbal aki selimpi. Jaku orang Panggau sigi enda kala bula. Ba semampai dikesemak kitai nyentukka sehari tau. A Peda nya bekesepal aja batu bekerangan ditumbi imat. Baka leka ujan mansa seduai iya ke benung duduk ba batu nya kena ku jerita, ukai bula-bula kering orang ke benama Imat. Au nama agi deh, talalu engkechit bungai nuing. Nya barui ngayan kediri ba mua mata Imat seduai Telajan. Seduai nya ni nemu nya ke bungai nuing. Nama agi lalu betacham sida tiga nya dia? Iman enggau Telajan tu sigi nyangka nya munsuh. Ni enda jamah amat tudah tuai nyu ngelaban. Au bela enda tepantapka pangan diri ga sida tiga nya. Muma ga Telajan tu bisi mega ngembuan pengering. Tang semina Telajan empu kena nemu, enda nemu pengelebih ke bisi dikembuan iya. Nadai ba sebuk ga tudah imba tu, sigi temu kitai bujang berani. Au nyengku puas ke petachah. Dia bungai nuing telalu nanam diri empu. Nanam diri empu ba entara seduai nya. Nyau bediri aki selimpi. Ngelilak sida ke betachah nya laban nya tusut kerangan laban sida iya. Au meda baka nya, lalu seletai mimat enggau telajan temantap ari sepiak-sepiak, au nama agi peda mantu nyabut seduai lalu pelanting ke belakang. Laban ke bela sikal seletai seduai ngambi nyabunnya baru. Lalu ka mantap orang nya baru. Tang enda ke nyadi. Meda orang ke betachang seduai nya tadi, nyau duduk manah deda guh nginsap. Tang seduai agi mengkang angi. Nah alah ke nyau sama putus pala seduai laban orang nya legi. Iya udah puas ati seduai. Iya duduk dulu meh nadai utai dikelumban. Pia ku bungai nuing dulu agi bejako. Dua iko nya agi deda gi. Agi mega Nangi. Iya duduk dulu meh wai Imbat seduai Telajan. Pia ku Bungai Nuing bejaku baru meda seduai agi didegi. Iya sapa ditu deh aya? Bekeni ditu ngelala kami duai? Pia ku Imbat nya berani nanya orang nya. Nyadi aku tu meh bungai nuing anak antu seru gading. Ya ukai bula kering seduai di wat, tang siti meh pengurang laban seduai di empai ulih enseput dalam ai. Au nama agi deh, lalu dicharik ke bungai nuing, labung iya bekau ke diurik tegung lebuh nya. Lalu diketik ke bungai nuing ngagai seduai nya, sekali seduai meda. Tang baka ke ular ngelam ba kewan seduai iya. Tang udah nya nyelesap, nadai agi dipeda seduai iya. Bungai Nuiah sigi nantu ke ngerindang diri laban iya nemu Tegong nyuka datai dia. Au nama agi deh lalu disengkindang iya seretai seduai nya. Udah nya lalu diempalung ke iya ngagai lubok guci kin. Au meda baka nya, peruman aki selimpi Tung Kecik ngelawa Bungai Nuiah.

Eh aku nanta ulih lama ditu enggau. Ditu meda ngemata ke sida iya, aku tu ka mupuk dulu. Pia ku Bungai Nuing lalu aya sehari mata. Amat tengah lama deh baki enggau aku neh Bungai Nuing. Pia ku aki Selimpi bejaku kediri. Balik Selimpi tu ngagai batu kenui duduk ntadi. Peda iya bini iya udah dedu gau duduk ngante dia. Ai nyau gia mansang kian bakih dulu ke seduai melaki bini nya dia. Sigi penuduk seduai iya ke nya suba tang menyau sekuat labang ke udah belah lima dipantap uchu iya himat. Misteri Lubuk Guci. Iya peninga semua nyadi cherita Misteri Lubuk Guci tusung ke dua puluh tiga dilengkaka aku naka tu dulu. Nyaja bela peninga nadai jaku bukai agi semina meri terima kasih. Aku pengeluar program Tapang Bekumbai madahka diri mupuk dulu. Terima kasih semua.